Инде хөрмәтле җәмәгать, шушы дөньяда яшәгәндә бик күп кеше төрле авырлыклар, кайгы-хәсрәтләр, борчылулар, әйе, күңел тынычсызлыгы, калеб тынычсызлыгы һәм башка нәрсәләрне кичерәдер. Ә менә шушы борчылулардан, әйе, калеб тынычсызлыгыннан, җан тынычсызлыгыннан Һәм башка авырлыклардан, кыенлыклардан котылу өчен нәрсә эшләргә соң? Шушы сорауга җавапны безгә Аллаһ Субхану ва Тәгалә үзенең сүзләре белән Коръәни Кәримдә һәм дә шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисләрендә бәян итә. Төрле авырлыклардан, калебнең тынычсызлыгыннан, борчылудан, кыенлыклардан котылу өчен бер сәбәпләрнең берсе һәм бик зур сәбәпләрнең берсе, ул Аллаһ Субхана уә Тәгаләне зикер итү, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне искә төшерү. Аллаһ Субхана уә Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Әлә бизикрилләһи татмаиннулкулүб, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне искә төшереп, Калебләрегез тынычланмыймыни дип, Аллаһ Субхана уә Тәгалә хәбәр итә. Шушы төрле авырлыклар, кыенлыклар һәм калебнең тынычлыгына ирешү өчен, кыенлыклардан, авырлыклардан котылу өчен Аллаһ Субхана уә Тәгаләне күп итеп, иртәләрен һәм кичләрен, намазларга һә һәм намазлардан соң һәм буш вакытларда, һәрбер форсатны кулланып, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне зекер итәргә, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне Искә төшерергә, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне бөекләргә кирәк икән, хөрмәтле җәмәгать. Дөреслектә Аллаһ Субхана уә Тәгаләне искә төшерү ул калебне нур белән һәм шатлык белән биләп аладыр, йөзгә нур өстидер һәм кешенең калебенә тынычлык иңдерәдер. Аллаһ Субхана уә Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Фәзкуруни әзкуркум Вәшкуру ли вә лә тәкфурун Мине зекер итегез, Мине искә төшерегез, Мин дә сезне зекер итермен, сезне искә төшерермен, Вәшкуру ли вә лә тәкфурун Һәм Миңа шөкранә кылыгыз, шөкер итегез биргән нигъмәтләремә һәм көферлек кылмагыз, дип, Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтә. Һәм дә шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә, бу котси хәдис, Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтте, ди, Әнә гында зонни абди би вә әнә мәгәһү изә зәкәрани. Мин үземнең, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә әйтте, ди, мин үземнең колым белән бергә, әгәр дә мин үземнең колым минем хакында ничек уйлаган булса, мин дә аның хакында шундый уйда булырмын, ди. Һәм мин үземнең колым белән бергә булырмын, әгәр дә ул мине зикер итсә, искә төшерсә, ди. Инде, хөрмәтле җәмәгать, Бер мисал, әгәр дә без берәр сәфәргә барабыз икән һәм безнең янәшәбездә шундый көчле, куәтле, ышанычлы, гадел булган, әйе, гадел булган бер иптәшебез бара икән, без шушы сәфәребезне тынычлык белән кичерәбез, тынычлык белән үтәбез, чөнки без беләбез, яныбызда безнең Таянычыбыз бар, әй, иптәшебез бар, авыр чакта ул миңа ярдәм итәчәк, авыр чакта ул миңа булышачак дип. Ә инде монда Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтә, Мине искә төшерсәгез, Мин сезнең белән бергә булам, ди. Әй, патшаларның Патшалары, куәтлеләрнең Куәтлесе, ярдәмче, ярдәм итүчеләрнең иң зур ярдәм итүчесе булган Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә вәгъдә итә, Мин Мине искә төшерүче белән бергә булырмын, ди. Мине зекер итүче колым белән бергә булырмын, дип Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә вәгъдә итә, хөрмәтле җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Алдынгы булдылар сәбәкәл муфәрридун, ди. Кемнәр соң алар, дип әйткәч, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгаләне күп итеп зекер итүчеләр, ди. Ягъни Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне күп итеп зикер итүчеләр алдынгылардан булдылар дип Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә. Ә инде Аллаһ Тәгаләне искә төшермәүче, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне зикер итмәүчене Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм мәет белән тиңлидер. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Мәсәлү лләзи йәзкуру Аллаһа вә лләзи лә йәзкур кәмәсәлил хәййи вәл мәйит. Аллаһы Тәгаләне искә төшерүче белән Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең искә төшермәүче үле белән тере белән мәет кебектер, ди. Тере белән мәет кебектер. Шуңа күрә инде, хөрмәтле җәмәгать, без һәр дәвам вакыт, даими рәвештә Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгаләне зикер итәргә, аны искә төшереп торырга тиешбез.

Берәү килеп сорый, И Расулуллаһ! Синең шәфәгатеңә лаеклы булган кеше кем булыр? дип, шунда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Кем ихластан Лә иләһә илләллаһ сүзләрен әйтсә, ул минем шәфәгатемә иң лаеклылардан булыр, ди. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Кемнең ахыргы сүзе Лә иләһә илләллаһ булса, ул җәннәткә керер, ди. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Үлем түшәгендә ятучыларга, әйе, вафат, инде үлем килеп җитәргә кадәр вафат булучылар янында, ди, ягъни үлем түшәгендә ятучы кешеләргә Лә иләһә илляллаһ сүзләрен әйтеп торыгыз, ди. Үлекләргә димәде, чөнки үлекләргә ул сүзләрне әйтүдән бернинди мәгънә дә юк. Үлем түшәгендә, инде менә әле әҗәл килеп җитә торган кешеләрдә Лә иләһә илляллаһ сүзен әйтеп торырга кирәк, хәтта алар шушы сүзләрне, әйе, әйтсеннәр өчен дип. Ә инде без, хөрмәтле җәмәгать, белергә һәм аңларга тиешбез, кемнең теле шушы дөньяда нәрсә белән бәйләнгән булса, үлем алдыннан ул шул сүзләр белән китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле дөнья белән бәйле икән, үлем алдыннан ул шул теле белән дөньяны теләп китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле бозыклыклыкларга, фахишлеккә, әйе, сүгенүләргә ияләнгән икән, үлем алдында да ул, вәлгаяз билләһ, шушы сүзләр белән китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле Аллаһ Тәгаләне зикр итә икән даими рәвештә, даими рәвештә лә иләһ иллаллаһ яисә әстәгъфируллаһ дигән сүзләрне әйтә икән, Аллаһ Субхана вә Тәгалә аңа үлем түшәгендә ятканда да ярдәм итәчәк, Һәм ул кеше, инша Аллаһ, менә шул Аллаһы Тәгаләне бөекләгән хәлдә, Аллаһы Тәгаләне берләгән хәлдә, Аллаһы Тәгаләдән истигъфар кылган хәлдә шушы дөньядан китеп, ахирәткә күчәчәк. Шуңа күрә инде безнең телебез һәрвакыт Аллаһы Тәгаләне олуглап, юеш булып торырга тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә дә, Сезгә үлем килгәнче күбрәк Лә иләһә илляллаһ сүзләрен әйтегез, чөнки үлем, әйе, аны кисәчәк, ди. Ягъни үлем, кеше үлгәч, ул сүзләрне әйтә алмый, ул сүзләрдән мәгънә калмый. Шулай ук пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә,

Ләһул мүлк вә ләһул хәмду, вә һуә гәлә кулли шәйин кадир дип көненә йөз тапкыр әйтә икән, ул кеше ун колны азат иткән кебек әҗер-савап алыр, ди. Һәм аңа йөз изгелек язылыр, ди. Йөз гөнаһасы кичерелер, ди, һәм көне буена кич кич җиткәнчегә кадәр, әйе, кояш баеганчыга кадәр аңа шайтаннан бу сакчы булыр, ди. Ягъни шайтаннан калкан булыр, шайтаннан сак булыр. Шушы сүзләрне кеше әгәр дә көненә йөз тапкыр әйтә икән, һәм шушыннан да яхшырак сүз белән килмәс беркем дә, әгәр дә иллә дә менә шул кеше кайсы шушы сүзләрне күбрәк әйтсә генә, диде. Ягъни кем күбрәк әйтә икән, шуның кадәр яхшырак һәм фадыйләтлерәк. Шулай ук пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ике сүз бар, алар тел өчен бик җиңелләр.

һәрдаим әйтеп торырга кирәк. Шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, кемдә кем субханаллаһи вә бихәмдих дип көненә 100 тапкыр әйтсә, ул кешенең гөнаһлары кичерелер, хәтта диңгез күбеге кадәр күплектә булса да, диде. Диңгез күбеге кадәр күплектә булса да, менә шушы сүзләрне әйтә икән көненә йөз тапкыр, Субхан Аллаһи вә биһәмдиһ дип, әйе, шушындый зур шушындый зур дәрәҗәгә ирешә, шуның кадәр күп гөнаһлары кичерелә икән. Ә бу сүзләрне, хөрмәтле җәмәгать, әйтеп бетерер өчен сәгатьләр кирәкми, әйе. Берничә минутта бу сүзләрне әйтеп бетереп була. Шушы берничә минут эчендә кеше күпме изгелеккә ирешә ала, күпме гөнаһлардан котыла ала, әмма дә ләкин шайтан вәсвәсә салып, без бик гафиләттә һәм бик шушындый югалтуларда яшибез, хөрмәтле җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Минем өчен Субханаллаһи вәлхәмдүлилләһи вә лә иләһә илләллаһу Аллаһу әкбәр дип әйтү, Кояш чыга торган җирдән дә сөеклерәк, ди. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм бервакыт үзенең сахабаларына әйтә, Сезнең кайсыгыз көненә бер мең изгелек эшли алыр? ди. Шунда әйтәләр, И Расулуллаһ, без ничек көненә бер мең изгелек эшлик соң? дип. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Йөзенә, көненә йөз тапкыр Субханаллаһ дип әйтегез, Шуны эшләсәгез, бер мең изгелек эшләгән кебек булыр, ди. Сөбханаллаһ дип 100 тапкыр әйтү көненә шушындый зур әҗер-савапларга ирешергә мөмкин икән. Мондый мисаллар, хөрмәтле җәмәгать, бик күп. Бик күп төрле зекерләрне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм өйрәтеп калдырган. Шуңа күрә инде без Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм өйрәтеп калдырган зекерләрне өйрәнергә һәм шушыларны әйтеп йөрергә тиешбез. Әйе, мәчеткә барганда, мәчеттән кайтканда, эшкә барганда, эштән кайтканда, эш вакытында, әйе, утырып торганда, ятып торганда, йөргән вакытта Аллаһ Субхана уа Тәгаләне искә төшереп, Субханаллаһи әлхәмдүлилләһ дип, Лә иләһә илләллаһ дип, әйе, Аллаһу әкбәр дип, Әстәгъфируллаһ дип һәм башка һәм башка бик күп зикерләрне әйтеп торсак, иншаАллаһ, бик зур әҗер-савапларга ирешербез. Шулай ук, хөрмәтле җәмәгать, без уйламыйк, зикер итү ул фәкать шушындый сүзләрне әйтү генәдер. Юк. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгаләне зикер итүгә керә ди, Аллаһ Тәгалә турында уйлау. Ислам диненең гыйлем алу, гыйлем алу. Шулай ук ул Аллаһ Тәгаләне зикер итү диләр. Яхшылыкка чакыру, начарлыктан тыю, ул шулай ук Аллаһы Тәгаләне зикер итү, искә төшерү. Изгелекләр эшләү, гөнаһлардан тыелу, ул шулай ук Аллаһы Субхана уә Тәгаләне зикер итүдер. Инде хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Субхана уә Тәгалә зикер итмәүчеләрне изгелекләре юкка чыга ди.

Юкка чыгучан була, диде, аларның гамәлләре, кемнәр Раббыларын исенә төшерми, Раббылары белән бергә булмый, Аллаһ Субхана вә Тәгаләне зикер итми. Әбу Һурайра радый Аллаһу анһу әйтә, әгәр дә бер кавым берәр җирдә утырып торган вакытта Аллаһы Тәгаләне зикер итмәсәләр һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәләмгә салават әйтмәсәләр, Аларга тир-атун булыр, диде. Тир-атун дигән сүз, ул югалту, зур кимчелек һәм бик зур югалту булыр, ди. Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә, аларны газаплар, теләсә, аларны кичерер, диде. Шуңа күрә инде без сөйләшкән вакытка, ниткән вакытта, әңгәмә кылган вакытта, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне искә төшерергә, аның хакында да әйтергә тиешбез. Искә төшерү, зикер итү дигән сүз, ул теге җәмәгать белән Субханаллаһ, Әлхәмдүлилләһ дип җырлап нитеп утыру түгел, ә бәлки Аллаһ Субхана уә Тәгаләнең аятләрен сөйләү. Әй Аллаһ Субхана уә Тәгалә турында сөйләшү, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең хәдисләрен сөйләү, менә шушы керә ул, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Субхана уә Тәгаләне зикер итүгә.

Шулай ук Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә мактый Аны зикер итүчеләрне. Аллаһ Тәгаләне искә төшерүчеләрне мактап, Әлләзинә язкуруналлаһа кыямән вә кугудән вә галә җунубихим, шулар кайсылары Аллаһ Тәгаләне баскан халәттә дә, утырган халәттә дә, яннарына яткан халәттә дә искә төшереп торалар, ди. Һәм шулай ук бер мөһим нәрсәне әйтеп үтәсе килә. Аллаһ Тәгаләне зикр итү, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү, Аллаһ Субхану ва Тәгаләне бөекләү, ул кешенең ахирәтенә генә түгел, хәтта шушы дөньясына да файда китерә икән. Шушы дөньяда да кеше бик зур мәртәбәләргә, бик зур дәрәҗәләргә ирешә ала икән Аллаһ Тәгаләне зикр итеп. Шушы дөньяда да Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә кешенең төрле авырлыкларын, кайгы-хәсрәтләрен күтә, кайгы-хәсрәтләреннән коткара, әгәр дә кеше Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне зикер итсә. Мисал өчен, кеше калеб тынычлыгы таба. Бүгенге көндә бигрәк тә калеб тынычлыгыннан да зуррак нигъмәт булуы бармы? Кеше тегесе өчен борчыла, монсы өчен кайгыра, тегендә тегеләй булган, монда шушылай иткән. Ягъни һәрвакыт борчылуда, кайгыруда нәрсә эшләргә белми. Ә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Әлә бизикрилләһи татмаиннул кулуб. Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, зикер итеп, әйе, калебләр тынычлык таба, ди. Шулай ук көне буена шайтанның хәйләсеннән, шайтанның мәкереннән, шайтанның зәхмәтеннән имин була, әгәр дә Аллаһ Субхана вә Тәгаләне зикер итә икән. Мисал өчен, кем дә кем, Лә иләһә илляллаһ вәһдәһү лә шәрикә ләһ, ләһул мүлк вә ләһул хәмд вә һуә әлә кулли шәйин кадир дип, көненә йөз тапкыр әйтә икән, ул шайтанның зәхмәтеннән кичкә кадәр имин була. Әйе, шушы дөньяда да файдасы бар, ахирәттә дә бик зур әҗер-савапларга ирешә.

Үзегезнең дошманнарыгыз белән бер төркем дошман белән очрашсагыз, нык булыгыз, диде. Һәм Аллаһы Тәгаләне күп итеп зикер итегез, тәхкыйк, сез җиңүчеләрдән булырсыз, диде. Хәтта дошманнарның явызлыгыннан, әйе, Аллаһы Тәгаләне зикер итү зур файда бирә һәм җиңү бирә икән. Шулай ук төрле авырлыклардан котыру, коткалу, котылу, әйе, төрле начар сыйфатлардан котылу, Авыр ситуацияләргә эләккәч, әй, авыр ниләргә туры килгәндә, шушы авырлыктан чыкка, чыгу өчен дә Аллаһы Тәгаләне зикер итү шушы файда бирә, ди. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер вакыт мәчеткә кергәч, бер кешенең кайгырып, борчылып утырганын күрә. Һәм аннан сорый, ни өчен син кайгырып утырасың? дип әйткәч, теге кеше әйтә, минем бурычларым бар, һәм мин бурычларымны түли алмыйм, ди.

Ягъни башка риваятьтә башка сүзләрне дә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм өйрәтә. Ягъни бу сүзләрнең мәгънәләре, И Раббым, и Аллаһым, мин сиңа сыгынамын борчылу һәм кайгыдан. Ягъни шушы сүзләрне әйткәч кеше борчылу һәм кайгылардан имин була. Гаҗизлектән һәм ялкаулыктан, шушы ике начар сыйфаттан да имин була. Гаҗизлек, әйе, ул көчсезлек дигән сүз. Бер нәрсәгә эше бармый, бер нәрсәгә кулы бармый, бер нәрсәгә теләге бармый. Ягъни шушындый гаҗиз, көчсез хәлдә һәм ялкаулыктан, диде. Куркаклыктан һәм саранлыктан, диде, һәм бурычларга батудан һәм дошманнарымның явызлыгыннан, диде. Ягъни күрәбезме, хөрмәтле җәмәгать, кечкенә генә бер дога никадәр шушы кешенең дөнья мәнфәгатьләренә ирешер өчен Дөньяда булган күпме авырлыктан котылу өчен, кыенлыктан котылу өчен күпме бәрәкәт бирә, күпме файда бирә. Бер кечкенә генә дога, андый догалар бик күп, хөрмәтле җәмәгать. Һәм теге сахабә әйтә, шушы сүзләрне әйткәч, бурычларымнан котылдым, ди. Ихлас күңелдән шушынларны эшлибез икән, Аллаһы Тәгалә ярдәм итәчәк, Аллаһы Тәгалә булышачак. Шулай ук бер галим янына килеп сорагач, әйе, берәү килеп сорый, ни дип, миңа байлык булсын иде, дип, Теге галим әйтә, Истигъфар кыл, ди. Әстәгъфируллаһ, дип күп тапкыр әйт, ди. Икенче берәү килеп сорагач, Яңгыр кирәк иде, дип, теге галим әйтә, Әстәгъфируллаһ, дип күп тапкырлар әйт, ди. Истигъфар кыл, ди. Өченчесе килә, Минем балам юк, әй, Аллаһ Тәгалә миңа бала бирсен иде, дигәч, теге галим әйтә, Әстәгъфируллаһ, дип күп тапкырлар әйт, ди. Һәм укучысы янында булган укучысы әйтә, Син, ди, Өч төрле сорау бирделәр, өчесенә дә бер үк җавап бирдең. Әстәгъфируллаһ дип әйтергә куштым, дип. Шунда теге галим әйтә, Ә син Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен ишетмәдеңмени? Фәкуль истәгъфиру раббәкум иннәһү кәнә гаффара, һәм әйт, Үзегезнең Раббыгыздан истигъфар кылыгыз, дөреслектә Ул гафу итүче булды, гафу итүче булды. Вәйөмдидкүм биәмуәли уә бәнин, әйе, Ул сезгә балалар, байлыклар һәм балалар бирер, диде. Күкләрдән яңгырлар иңдерер, дип, Аллаһ Субхана вә Тәгалә Нух сүрәсендә әйтә. Шуңа күрә инде, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһы Тәгаләне зикер итү, ул безнең дөньябыз өчен дә кирәк, ахирәтебез өчен дә кирәк. Һәм күпме кыенлыклар, күпме авырлыклардан котылу чарасы, Аллаһы Тәгаләне мактау, Аллаһы Тәгаләне зикер итү, Аллаһы Тәгаләне бөекләү, Аллаһы Тәгалә турында сөйләшү, әйе, Аллаһы Тәгаләнең динен өйрәнү, Изгелекләр кылу, начарлыклардан тыелу, менә шушы бөтен мәшәкатьләрдән котылу чарасы булып тора. Инде Аллаһ Субхана уә Тәгалә безне Аны зекер итүчеләрдән кылсын, Аллаһ Субхана уә Тәгалә кылган изгелекләрне кабул итеп, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичерсен. Ва акулу каули һаза, ва астәгъфируллаһ ли ва ләкум.

Уналты яшьтән егерме биш яшькә кадәр булган балалар өчен, кызлар өчен Коръән бәйгесе була. Коръән бәйгесе. Ул үзәк мәчеттә үткәрелә. Шуңа күрә инде кем тели икән шушы бәйгене карарга, үзе катнашмаса да карарга барасы килә икән, яисә катнаша торган балалары бар икән, оныклары бар икән, сәгать сигезгә үзәк мәчеткә килсеннәр, шушы бәйгедә утырып карап торсыннар. Катнашсыннар, ә инде кемнең балалары катнашырга теләми икән, мисал өчен, барыбер алып килегез, күрсеннәр шушында балаларның Коръән укыганнарын, бәлки кызыгып, бу ниндидер бер этәргеч булыр, аларның Коръән өйрәнүгә берәр сәбәп булыр, иншааллаһ. Үзәк мәчеткә егерме дүртенче апрель көнне, якшәмбе көнне бу атна була инде, килегез сәгать сигезгә, инде шул сигезләрдә, тугызларда ул бәйге башланачак, иншааллаһ. Инде Аллаһ Субхана уә Тәгалә безне Хәерле тормышлар насыйп итсен. Аллаһ Субхана уә Тәгалә безне аны зекер итүчеләрдән кылсын.